Hei te tuatahi me māia koe, me tuku te aroha, ā, me harikoa koe, kaua e ō-ō-ō, me, āe, whaka, hīkaka i te, te crowd, āe. Tēnei taonga,
he muri aroha, he kohinga mahara mō tō tātou Kīngi a Tūheitia. I te 15 o Hune ka riro mā Ihae Hepi o Ngāti Koro ki Kahukura te mana kia mihia te ariki nui Kuini Ngāwaihono i te pō i te marae ātea o Pōhara pā ki tō rātou poukai. Kāore ka mīharo mēnā kāore i kora tōku whānau hei whakaako ahau i ngā mahi o te marae. Hei manaaki, ka tautoko e ahau, hei mahi ēnei mea. Ki au nei te wā i tua i haea ki tōna ake marae. He pai tērā ki au i te mea koira tōna tūrangawaewae me te mōhio ko ngōna nui o te pō me ngā nui o te ora tērā e tāwharau ana i a ia. Hei tā Atawhai Hunapō te māmā o Ihāia, i mua i tōna tū i te rā nei, e rua noa iho ngā wā kua tū a Ihāia i mua i te aroaro o te tangata whaikōrero ai. Ko te wā whakamutunga, I mua i te Arikinui Kuini Ngāwaihono i te pō, i tōna ekenga ki runga o Pōhara Marae mō te pau kai. He pōhara, rākau, hīnau. Tōna tū tuatahi i tū ia ki te whakataetae o te kākāroa o Pātetere kotahi rā whai muri i te Koroneihana whakamutunga o tō tātou Kīngi a Kīngi Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero Te Tuawhitu. I taua wā tonu kāre mātou i mōhio koirā tōna Koroneihana whakamutunga, na reira kua ora a Ihaia ki te tuku mihi a ki to tatou kingi. Kua roa a ta Timoti e me ana kua ta mai ke te reanga hou. Anei te reanga hou, anei nga tamaiti, anei nga tamariki penei ia Ihaia, e tutu mai na i runga i o tatou marae. He mea hanga tōku whare te whakaaro nui. He mea whakaū e te mātauranga homai te pakipaki i a Pō Karakara mai i Haea Hēpiri.
Nā te kaitaki a Emerson Rikiriki anō a Ihaea i pana ai ki te mura o te ahi. Hei tāna, kei ngā ringaringa a ngā rangatahi pēnei a Ihaea ngā pūkenga, kia tautau te ahi, haere ake nei. Me tīmata tā tātou noho tahi, tā tātou poipoi i ngā tamariki mokapuna kia tū rangatira rātou, ano, e hake i te mea ko te whakatahā e ngā kaumātua, e ngā ruruhē, e ngā koroheke. Oh, kaunga ake nei ngā rangatahi o ngēnei rā, ā, me te mea, ā, ko tō tātou Arikinui, a, te Arikinui Kuini Ngāwaihono i te pō i te mea he rangatahi tonu ia, ā, kua whakapuaki ia i ngērā momo tatau, ā, ki te hunga rangatahi e tū ka hae rātou, ā, ki ngā whaikōrero Ki ngā mahi kapa haka. Nā ēnei mahi ka tae ahau ki te taumarumaru hei haere ki te marae, hei mahinga mōku, hei whakamāmā ake mō ōku kaumātua nō reira kāore rātou me mahi. Kei konei te ngā mokopuna hei āwhina, hei manaaki i a rātou. Poho kererū ana a Māmā ki te mahi rangatira o tāna tama. i tana pakari ki te tuku i ngā whaikōrero ahakoa ki te kura, ahakoa ki runga marae. Ki te kore te kotahitanga ka ngaro te ngākau, ki te kore he whakakitenga ka ngaro te iwi. Kua titia tēnei tonu rangatira.
Te Kawa Paora, māu kaha.
Ko te reo te take.